Evi la, etɔ kple gbɔgbɔkɔe. Míle mɛkanaiz bɔl ƒoɖi yi ke mía nɔviwo le Amerika nyigba dzi wohabɔ yɔ be nɔvi si habɔbɔ le New Jersey. Míle nu ŋu hena kɔdzidzeƒe ŋuti dɔwɔwɔ. Amen. Amenuvela dziƒo Mawu, míetsɔ akpedada kple bubuna wò. Le wò dɔmenyonyo wɔ amenuveve Si ke wɔe be ebu tame nyuie tso eme ƒe du ŋuti. Ena mí dɔyɔƒe. Ye nɔvinɔviwo yɔ le Amerika, New Jersey, wobu tame be ehiẽ be woakɔ etsi akɔ kpe ɖe teƒea ŋuti be etsidɔwɔnawo katã woata yi dzi nyuie. Fofo akpe na wo le woƒe agbe ta. Nɔvisi Association of New Jersey ye woawoe wɔ alɔdodo tɔxɛ aɖe me ƒe dɔyɔƒe yi ke magblɔ be meƒe dɔyɔƒe nye dɔyɔƒe yi ke City FM City TV wotu nɔ wo le ŋtsɔ ya ko gake etsi yi ke na yi ɖe dɔyɔƒe ya yi ke woakɔ wɔ dɔ menye enu yi ke ele afi ma o. Ko magblɔ be amedɔdɔ dze agbagba ege ɖe e habɔbɔ ya yi ke nye Nɔvisi Association of New Jersey dzi kple susu be woawɔ alɔdodo na yewo kple susu be yewoƒe etsinyawoa nanye nu ya ke wɔ yi ke nye Nɔvisi Association of New Jersey. ekpe ɖe míaƒe dua ŋu ewɔ mɛkanaizi bɔhol tɔxɛ ya ekɔ na wo yi ke egba ɖeka wo eŋu nu ne dua kple etsia ƒe zazã kple tɔ mawo katã le e hɔspiti ya alo magblɔ be dɔyɔƒe tɔxɛ ya. Dis bɔhol is donatɛd bai nɔvisi asosiashin ɔf Niu Dzesin USA.

woawoe do alɔ ekɔ dzi bene míawɔ etsi nɔƒe tɔxɛ ne ekɔ dzi. Bene enye be ɖɔhi etsi ke tɔtɔtɔ tso anyigba me alo wɔ wòva ne mevava mɔ hã eke tso tome ɖi awɔe be etsi ma avɔ le kɔ dzi hena dɔnɔwo dɔ ŋuti kpɔkpɔ wɔwɔ o. E nu ya ta wòle be míade dzesi wɔnae vevie nye be zi geɖe wogblɔ be ame yiwo wɔa nui womebia kpe na wo o. Menye nene ŋu mɔ minyɔ o. Ye ta mile dzesi de egbe wɔna tɔxɛ be ne mi wɔ kiɛ ɖe, amewo hã akpɔe dzesi be ne be yewo do alɔ mi ɖe, mi a ɖo ŋkui yewo dzi a do dɔnɔ ne yewo. Ame bubu hã a yi dzi kpɔ ge ɖe woa nye nuteƒe wɔla, ke woma nye ame yike ma nye akpemadãla o. Ŋbe mia da akpe tɔxɛ ne mewolɔ woa gbe ta.

enye nuteƒe kpɔkpɔ tɔxɛ. Zi geɖe nenye mí nɔnɔewo le agble siwo kɔ nu ɖo la be ne woakɔ wɔ nuteƒe la, egawo mekpɔ ga woaƒo tokpo o. Ega geɖewo ɖo la, womekpɔ ɖeke mi woakɔ wɔe o. Eke nenye kpɔɖeŋu nyui ŋutɔ be nenye be mía nɔviwo le ŋe, wonye ŋe vi yewo le New Jersey le Amerika, wokɔ ga be ne woakɔ kpekpeɖeŋu yeye ne kɔ edzi yi ke nye tsi nɔ ehiã wo vevitɔ ye woate kpɔ dzesi ye ɖee. Nenye kpɔɖeŋu nyui ŋutɔ ne ame sia ame be ega ɖe sia ɖe kple nu ɖe sia ɖe woana ame ƒe du. do awɔŋtidɔ ɖee, woawɔe alo míele awɔe wòade adɔ edeƒe. Mídi be míada akpe tɔxɛ ne vevidzidzidzɔ katã le habɔbɔ ye me be míewɔ ʋeawoe. Mide dzesii be menye ɖɔhi due mí tso eŋuti ko míkpɔe la o, gake teƒe ɖe sia ɖe míele la, ne wonya be ʋeawo koa, mínya be kpɔkplɔ ɖeka te mí tso. Eya ta nɔviwò le gama ɖe, mɔ megatu tsi na wò o. Ke míle mɔkpɔkpɔe zã ne mía appeal alo míabia nu tso ame bubuwo gbɔ be ekɔ dzi fifia míetui.

Nyateƒe dzeagbakutɔ na nyigba gã be míaha Full Blown Hospital ye ta akpa gbãtɔ nye ye. Wodo ŋgɔ mí le mɔ kpɔm be geɖewo woava ye mía ŋuti dɔ nyui hena edua wo ŋgɔyiyi kple wo ŋutɔwo kafukafu. Yo, me, medo gbe ne nɔvisi habɔbɔwo katã eye mele, mele mɔnu kpɔkpɔ ye zã le akpe gã aɖe de ne mi be nyitsɔ eshi ye ne mi na mi Ion Content via le nɔ me E Mawuwo didi mitrɔ gaƒle bumbula wova de bumbula miakpɔ be eshiɛ me kɔ aleɛ gbegbe be efu eta iron yɛ le me la iron content yɛ eri mega le me hɔn iron yɛ vɔ le me eta medi be ne miakpɔ la be edɔ yɛ ne mi wɔɛ fifi ede eta amesiame kpɔ dzidzɔ le enugã yɛ ne mi va wɔ ŋu akpe ne mi. Agbe ne mi, agbe gbogbo ne mi, Mawu ne yra mi, ne wa yra re miɔ dɔwo dji, ne nuɖesiaɖe keke mi di ɖɛ, ne wa va me ne mi. Eshi eme kɔ, eshi eme fu ɣee, eta kɔ dji tɔwo la kpɔ djidjɔ, e, edi aleke mele eme o, kala bubu aleke mele eme o. Eta mi dakpe ne mi, nɔvi si ha bɔbɔ, e, e, miɔ nunɔla Madame Matilda akahowo.

Mikpɔ tsi le zazã, mida akpe nɔ, be woame nu Mawu nega kasi wo dzi, ye ne wa kasi ame bubuwo hɔn ƒe dzi. Wa wɛ ne mi a wu ke. Ne miɔ ame yɔ mi le ge la pa ɖi nye kli na ha, ne miɔ ha mia kpɔ ɖe ne mia ɖu a kɔ akpɔ mie viwo dzi. Yo mida akpe ne mie nɔvi yɔ le aƒu godo, nɔvi si ha bɔbɔ Mawu ne yra. Mawu ne dasi ma na abe ali ne wowɔ nu gã dzɔatsu ye ne mi ne wotsi dzo ne mi la ke fie be etsi mi akpɔ tsi azã o gake ke ne wowɔ nu ye fie ne wotsi dzo la mi akpɔ tsi azã ne dɔnɔwo kpli evidze nanewo ame yiwo va dzi vi hã mi akpɔ tsi azã na mi da akpe na mawu ne yra ne wowɔe na ga lolo wo keake. Metsi atsitre ɖe District Director of Health, Mister Ziga, kple Mekpe Health Centre. Kɔdzidɔwɔla ɖesiaɖe afɔ toƒe le akpe dam ne Novice Association of New Jersey, USA. be lé dɔ gã ye wowɔ nɛ ŋuti. Ame dɔ geɖewo li gake wotsɔ keɛ nye vevietɔ hã be yeakɔ ade afɔtoƒe ne mí. Míle akpe dam na ale wotsɔ veve sia. Ne ve zi geɖe ne wotsu tsi la, etsia tɔ woana be míate ŋu aklɔ asi kpli tɔwo. Le Bangalore hã etsi aleke mana mí o. Gake ke wokɔ ke ne mí la, woata reserve, reserve anɔ anyi be ne wotsu tsi hã la, ne míate ŋu aklɔ asi kpli tɔ. Mamun veve hã tsɔe va yi hã mídzi evi ɖeka wòkplɔ eve. Ne tsi ye li la, akpe ɖe míawo ŋutɔ be asi kɔklɔ kpli etɔ hã anɔ dzi yim le ekɔ ye dzi. Míde akpe geɖe na nu sɔ li gake ekie hã woɖe le eme ne mí. Míle akpe dam na teƒe sia teƒe si ke wole la. Mawu neyra wo le dɔ vevi si wɔwɔ ne mí ta. Akpe na wo kakaka. Yo, em, meɖo medo gbe ne nɔvisi habɔbɔwo katã yi wo le USA. Medo gbe ne mi. E, metsi tre ɖe meƒe fiwo, meƒe viwo katã woafɔ do me. le akpe gã aɖe de ne mi ne nu gã ye miwɔ ne mi ye nye be wova na mi kɔdzi wova tu kɔdzi ne mi ye wona mienya be etsi mekpe ɖe kɔdzia ŋu o eya ta míadze agbagba ne míadi tsi kɔ va kɔdzie. E mía viwo na mienya be o nɔvi si habɔbɔ wodi be woawɔ kpekpeɖeŋu ne mi.

Machine ada ɖe edzi apɔmpee, polytank kpe ɖe eŋu, polytank wo stand kple filtration woyɔe be boom bula kple enu yi wokpe ɖe eŋu katã. Ena míawo me ƒe duwo Eee kɔdzidɔwɔlawo katã, míkpɔ dzidzɔ gã aɖe le enu gã yi wova wɔ na mí. Mi ne mída akpe na wo hã mavɔ gbelegbelegbele o. Mída akpe na wo ne enu gã yi wova wɔ na mí. Míenya be menye ga vee ye woyi enu ye me o. Mída akpe na wo abe ale yi ne wotsɔ ɖe le eme na mí be etsi tsɔ mí, enuwo gblẽ na mí ye wova be yewoava kpe ɖe mía ŋu ɖe. Mawu neyra wo ne wòaɖo eteƒe na wo. Enu ɖe sia ɖe ke wogblẽ ɖe mía ŋu ɖe, neɖo eteƒe na wo. Mida akpe gbogbo na wo be wowɔ nu gã ye na mí. Ame ke ke na wò shi kɔa, ena wò agbe. Yevuwo be water is life. Eta ame yi ke lɔ̃ wò ye wòna wò shi kɔa, ke fia be ena wò agbe. Nɔvisi habɔbɔ, enu gã ye ne mina mí. Mína ame ƒe doɔ agbe. Ame sia ame ke ke le ame ƒe kple ame ƒe nuwo tome, ame yawo ɖe ali ƒoto kpli wo mí. Amewo la tso teƒe gbogbo ava kɔdzi. Ne wonya va kɔdzi kɔa, esi ye wole azã ƒi wo la, etso nɔvisi habɔbɔ ta akpe gã ne mi. Mawu neyra mi ne wòaɖo teƒe ne mi. Enu gã ye ne mi wɔ ne mi